ewura akɔ aban ɛdeɛ no pɛ deɛ deɛ gu ani nso menkuta no bɔne wei deɛ sɛ mefrɛ mo mensɔ no mo prɛko pɛ ɛna ma awade a ɛpempɛn so bɛnti wei deɛ me nua bɛrima ne somaa me na ɛtwa sɛ nkɔɔ no ankasa ɛba bɛrima no anya ho ama wo ho ɛnyɛ hwee ani bɔ ɛkwatirim moyɛ abusua baako sɛ mehia wɔ no aa o ɛnyɛ hwee ani bɔ ɛkwatirim woamba a ɔnua abadeɛ ɛsi hɔ a ne nyinaa so nkumafoɔ na ɛyɛ na ɛha adwen wɔ awadeɛ mu ɛyɛ awadeɛ no ho nhyehyɛeɛ Ntotoeɛ a ɛwɔ awadeɛ no ho no list wɔse me mmra na me mmɛgye ɛfa mmerɛ no sɛnea nneɛma bɛyɛ ntiantia ama no. Ne nyinaa ne sɛ me de me tirim adwene yɛ baako pɛ awadeɛ ntɔ akora ne ma no onya hyerɛpo de ba a

woyɛ biribi ma nnipa hunu sɛ mɛyɛ nipa bɔne. fa ne se ma ne wodeɛ fa ma no mawura kafra nnipa wei deɛ wodi n'akyi a wobɛdi n'anim hmm. ɛyɛ wei no sɛ agya baayɛ yɛka sɛ yɛde yɛano bɛbobɔ so a ɛnyɛ awerɛfie wɔ hɔ nti ɛne mayɛ aha no ayɛ ma So, ɛna aha. Hey! Wei de wiase ayɛ den nti megya akyire no ɛnha sɛ ne ɛbɛyɛ a memfa akyire no nka ho ɛti no eh, ne nyinaa ni meka sɛ mekenkan a mmerɛ bɛkɔ ɛdɔɔso ne nyinaa wɔ so bobɔ so bobɔ bia bobɔ a ɛdɔɔso ne nyinaa bɛyɛ sɛ Ɛwɔ hin hɔ deɛ ne nyinaa wɔ so na sika a ɛdɛ wowie ne nyinaa a wɔde bɛto so ɛyɛ mpem ahanum. Fafa ne mile. Akɔhwɛ fafi kwadwo. Ɛno na wɔde bɛto so na wɔakura dɛ hɛ ntoma no maanyɛ ne kɛse sane sɛ mepɛ sɛ abɛma no ba mfie a garment no garment yɛ burokyire deɛ eh, eh, eh. ɛno sɛ aduonum fifty pɛ ɛna ɛyi lace yi ɛyi alatafoɔ deɛ yɛ ho motomotomotomotomoto no ɛno nso so aduonum pɛ twenty eight thirty yɛ a wɔn de gye awadeɛ yi ɛno no wɔhyehyɛ num a ɛyɛ. yoo ewura ni ɛjɛ. eti ɛ mɛ ewura. yoo enie. sika five hundred million sɛbi o ɛna nkɔfɔ nkɔfɔ president. ɛni president akai fafe ne mmira wadeɛ prɛse president prɛse ɔma mpanyin akyia kai ɛma me ka asɛm kyerɛ wo president president na woka no president na nka ɔdaa o president yudi sika wei nyinaa bɛkɔ akɔporo ne sika puduo sika takasie ɛbɛkɔ akɔyɛ president mfie nan ɛnukura mu atɛmdidie ne adapɛtwa a yɛbɛtwa wɔ yɛwie a yɛbɛsan apa ho wayere wo ho a wosi w'ani ɛden koraa na abɛkɔ mfie wɔtwe

na wahwɛ mu na ɛhyɛ mu bɛte yɛn nka me deɛ manye me sika o manye me ka frɛ me deɛ nim ɔbɛte asɛ na sɛ abɛma no deɛ mini no ah bɛsrɛ nanti yo nyɛ yo wo se na nka mehia wɔ no a baa waamɛ yɛ aham paa yo hmm. nyame mfa nkɔ Hey, Hey! Akoso Papi Kojo, hello. Are we safe? We are safe. Who say are we safe? We are safe. Kwasa sima kwa kwa wade baako fafa ne mile. O pese ọba ne kwa wade pese ọ oja akọ. Wa we nyina na obedi aban ma. Ni wa diga na fo sika saa. O kaka wa sa